Kuhĩrĩria haha boinĩ itũ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkĩruga ndeto ĩno itũ njega ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa diaspora ngagĩtwo ngagĩtĩka Mwangi wa Mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya Bwenda. Ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ ndwari na mũrimũ kĩrĩa kĩu nĩ kĩũrĩtio nĩ andũ aingĩ. Eh, ndwari nĩ kĩ? Ndwari nĩ ũrĩa mũndũ akĩrwaraga kahinda karaihu na ndwari yumanĩte na rĩtwa gũtwara ngwĩciria nĩ na rĩtwa ndwari nĩ gũtwara hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na ndwari nĩ hakoragwo hena maũndũ hihi mamũrigĩrĩirie gũkorwo atekũhona na kũhona nĩ kuga eh, ahone hau haratũma nĩ arahonire hau ararwarĩte na ahona agakĩhona, ũguo nĩ kuga, ũguo nĩ gũkiuga hĩndĩ ĩrĩa ahonire hau arwarĩte akĩhona. Ũguo nĩ kuga kũrwara, ngwĩciria ona rĩtwa kũrwara nĩ mũrakĩigua ũrĩa rĩrakĩgweteka nĩ... nĩarwarire rũtũ rũũa hau nja atĩ ariumaga nyũmba we agaika- aka- aka- agathiĩ agagĩthiĩ harĩa rũũa-inĩ nĩ tondũ nĩarwarire gũtirĩ handũ hangĩ angĩhota gũthiĩ tiga o hau rũũa-inĩ eh, ĩgagĩtwo ndwari ndwari yumanaga na maũndũ me- maingĩ megiĩ ah, ũndũire witũ wa kũrega gũtwara indo iria we wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩtwara tondũ ndũire witũ hĩndĩ ĩrĩa nginya mũndũ akĩhikania hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wahoya kĩrathimo eh, kĩragwo mũkono mũtupu hau rambu no mũhaka ũgĩthiĩ ũgĩtware indo iria andũ magĩtwaraga na nĩgetha eh, ndeto ĩyo ĩgĩikare ĩ njega kwoguo we warega gũtwara indo icio eh, ũkĩandĩkagĩrwo cira wa gũkorwo na ndwari na ũgakĩrwara. Mwanakĩigua eh, mũndũ wĩna ndwari agĩtwarwo eh, mathibitarĩ-inĩ marĩa magĩkoragwo me manene thĩinĩ wa thĩ agĩtwarwo nginya India aremete mathibitarĩ marĩa makĩmũthiũrũrũkĩirie ningĩ agagĩcoka agĩcokereria gwake mũciĩ ndwari ningĩ ĩgagĩcoka gakĩanjia gũkĩarĩrwo rũa o harĩa nja ũguo nĩ kuga ĩyo ndwari nĩ ndwari ya ũndũire na nginya hĩndĩ ĩrĩa agagĩtwara indo iria ciramũrigĩrĩria gũkorwo akĩhona nginya rĩrĩa akahona. nĩgetha ahone gũtikĩrĩ hĩndĩ ndwari ĩgakiuma muoyo na ndakĩmwĩrĩte mũthenya ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkĩona mũndũ agĩtwarwo India mũndũ akĩrega gwĩtwarwo nĩ gũkĩrĩ mathibitarĩ mangĩ manene thĩinĩ wa thĩ no kaingĩ andũ magĩtwaragwo India kaingĩ nĩ ũtuĩkaga we ũrerwo nĩ, nĩ, nĩ, nĩ, nĩ, nĩ kwĩrwo ũrerwo andũ acio tondũ makĩhoyaga ng'ombe Na ng'ombe nĩ indo iria imwe tũgĩtwaraga nĩ mũthemba wa mahiũ, nĩ indo iria imwe tũgĩtwaraga eh, kũrĩa tũkĩhoya kĩrathimo kana tũkĩracia eh, ũgakĩrongorerio atĩ watwarwo India tondũ andũ acio mahoyaga ng'ombe, kwoguo ũrerwo kwĩna mahiũ we ũtatwarĩte handũ na nĩkĩo ũratwarwo kũndũ kũu. Naguo mũrimũ, mũrimũ ũkaga nĩ ũndũ wa ũrimũ, mũrimũ no ta ũrĩa mũronete hĩndĩ ya Corona mũndũ akĩaga gũthiĩ gũthecwo cindano kana hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na homa kana hĩndĩ ĩrĩa wathũkĩrwo nĩ nda, kana ũkĩrĩo nĩ mũtwe ũkarega gũkĩnyua ndawa ya ruo, hĩndĩ ĩyo ũcio nĩ ũrimũ tondũ nĩ wakĩrega gũkĩnyua. mĩthaiga ĩrĩa ndagĩtarĩ agĩkwĩrĩte kana ũgakĩrega gũthiĩ thibitarĩ kana ona thibitarĩ ndagĩtarĩ agĩkwandĩkĩra ndawa ũgakĩrega gũcinyua rĩu ũcio ũgagĩkorwo nĩ ũrimũ mũrimũ mũrimũ ndũgĩikaraga mũno thiaga toguo mũrakĩonete nginya mũrimũ wa korona ũrĩa ũrathĩnĩtie andũ ũthiaga thikũ ikũmi na inya na kumanagia na hau mũrimũ ũcio ũgagĩcoka ũgagĩthenga na ũngĩkĩra ũkĩrigitwo nĩ ũgĩthiĩ ũgĩcoke rĩngĩ kwoguo ũcio nĩguo ũtiganu wa ndwari na mũrimũ mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbere ya mwenda